bender, benderfynol, ond fi'n teimlo bod e wedi modelu a dysgu ni fel feithrinfa i ddefnyddio'r iaith yn ddyddiol, yn, yn fwy hyblyg. Fi wedi disgyn bersonol gwahanol camgymeriadau felly o'n i'n neud heb sylweddoli. So mae wedi helpu fi fod yn fwy ymwybodol o'n gamgymeriadau a defnyddio'r iaith lle newid i'r Saesneg yn naturiol gyda rhai oedolion, ond i ddim yn ymwybodol bod fi'n neud e. Mae aelodau'r staff sydd ddim wedi bod yn rhan o'r um, yr cwrs, oherwydd i ni, yr naw ohono ni sydd wedi wneud yr cwrs, wedi annog yr iaith siwt gymaint, mae y merched sydd ddim wedi bod yn rhan ohono fe, wedi just defnyddio'r iaith yn fwy ac yn modelu fe, a wedi dysgu fi gweud wrtha i bod nhw ddim yn teimlo'n hyderus yn yr iaith Gymraeg, ond wedi dangos i fi bod nhw'n hollol hyderus, jyst eisiau magu'r hyder oedd angen, a achos dwi wedi dechrau siarad dyn nhw yn yr iaith Gymraeg, a dim roi'r dewis i siarad yn Saesneg, Maen nhw wedi ateb fi'n Gymraeg bob tro. So, obviously, dwi'n cael yr gwahanol um, trafodaeth gyda'r um, oedolion yn unigol. Dwi yn defnyddio'r iaith yn Gymraeg yn syth nawr, lle byddwn ni tro gyntaf wedi defnyddio'r iaith Saesneg gyntaf wedyn felly ailadrodd, ond dwi ddim yn neud na nawr oherwydd dwi wedi dysgu pam dwi'n neud y pethau sili yma, heb feddwl. Mae wedi annog fi i ddefnyddio'r iaith Gymraeg gynta. Os nad ydyn nhw'n deall, dwi'n newid i'r Saesneg. Ond dwi yn defnyddio'r iaith yn Gymraeg gynta. Yn naturiol nawr, lle newid a defnyddio'r iaith Saesneg gyntaf. So mae wedi hala fi i feddwl mewn ffordd gwahanol a jyst defnyddio fwy o'r Gymraeg yn naturiol. Ond i jyst moyn bod y staff, aelodau staff yn fel ynwyr yn defnyddio'r iaith yn Gymraeg i hunain, i wneud yn siŵr bod nhw'n medelu'r iaith yma i'r plant i cael yr dechreuad gorau iddyn nhw. Achos na beth yw'r pwysig, pwysigrwydd o cael ffair, mae rhieni yn dewis cael ffair oherwydd yr iaith Gymraeg, oherwydd bod aelodau staff yn siarad yr iaith Gymraeg. So, o'n i jyst mo'n cadernhau yr iaith Gymraeg. A ni yn, ni, fi'n credu bod ni gyd yn ymwybod, ni yn rhoi habits gwael o'n, on, yn gilydd. Ni gyd yn cael amser cynno, ni siarad y Saesneg am y llaeth newydd oherwydd bod rhaglen teledu neu rhyw can neu rhywbeth ffasiwn neu rhywbeth a ni'n newid i'r iaith Saesneg oherwydd bod ni wedi gweld e yn y iaith Saesneg. Ond nawr ni'n dechrau trafod e yn yr iaith Gymraeg oherwydd ni wedi sylweddoli pam ni'n newid i'r iaith Saesneg jyst achos bod y rhaglen yn yr iaith Saesneg. Ni dal yn gallu trafod y peth, ond ni'n gallu trafod e yn yr iaith Gymraeg. So, ni wedi newid yr ffordd i ni'n meddwl am y peth nawr lle mae jyst wedi rhoi, well, jyst agoriad llyged i ni gyd mewn ffordd, a fi yn cael bod e'n bod e'n rhywbeth, rhywbeth da, rhywbeth da i ni i cadarnhau'r iaith yn fwy. Diolch i chi, ni di mwynhau, ni wedi mwynhau'n fawr iawn.